тамашачыны биеткән, Новые имена Бөтенсоюз бәйгесендә җиңгән, Азия тавышы бәйгесендә дипломант булган, Голоса России конкурсында унөч җырның уникесен татарча җырлап, беренче урын һәм алтын медаль алган Татар җыры конкурсы лауреаты, Муса Җәлил бүләге иясе, Бөтен Союз телеканалларында заманының иң популяр булган Шире круг, Голубой огонек тапшыруларында татар телендә җырлаган бердән-бер җырчы Нурәхмәт Мөхәммәтҗан. Ул безнең арабызда юк инде. Моннан ике ел элек

Авыртты да тәкенешкә алып төштек больницага. Ничә генә көн ятканы я аны үлде дип хәбәр иттеләр. Без аннары Гали белән икебез мендәрләр салып, диварганнар алып, алмага төштек. Алмага төшсәк, үлмәгән, исән, ятып тора, көлеп кенә. Үлде дип, аны нигә чыгарып куйганнар инде моргка? Әйе, без төшкәндә исәние, үзе терелгән. Нишләп үлмәгән кешене үлде дип хәбәр иттегез, диде врачларга. Әзрәк дулап та алды бабаем, хатын-кыз врач ул чагында. Без аны үлде дип әйтеп тордык, диде. Нурәхмәтнең ничә яшь икәнен хәтерләмим. Ул чагында. Бала чагы инде.
Халык мәхәббәте, алкышлар. чәчәк бәйләмнәре. Әлбәттә, Нурәхмәт тә популяр җырчы булып тумагандыр.
Талант дигән нәрсә кечкенәдән аның укыганда күренеп килде инде ул. Аннан Шул җырлыганлык белән клубта эшләр инде ул армияга тикле. Армиядән кайткач, тагы клуб директоры булып урнашты инде. Анда клуб директоры булып эшләгәч бит инде хәзер диплом кирәк бит инде. Шул диплом дип Казанга китте инде ул. Беренче елны керә алмагач, кранга укыды. Кранда укыган вакытта э, художественный самодеятельностьләр оештырып, Казанда выступа иткәндә укытучылар күреп, кире чакырып алалар аны. Музыка училищесына чакырып алдылар аны. Аннан консерваториягә күчерделәр. Шунда тагы укып бетерә алмады ул аны, уже концертлар белән йөреп, ул анда кайтып та керә алмады ахыры инде. Ул инде беренчеләрдән дип әйтик, чит илләргә чыгып Финляндияләрдә, Төркияләрдә булды инде, Германиядә булды инде. Аннан инде ул лауреат исемнәре ел сайын диярлек белән юллады инде. Бәялүгә килгәндә, ул бөтен тормышын шушы халыкка, шушы җырга багышлады инде. Ну, гел дөрес үк бәяләделәр дип әйтеп бетереп булмый инде. Менә

Э, Мәскәүдә Ширик Ру Голубые огонекларда татарча җырлап, ул андагы алып баручылар белән танышып, менә соңгы вакытта шул яка таба тартылды инде ул. Ну, аның ул хыялы барып чыкмады.
Нурахмат белән инде консерватория тулай торагында бер бүлмәдә яшәдек. Аның белән ничектер менә яшәү җиңел иде. Ул шундый бер катлы иде. Эчкерсез, шундый гади менә Нурахмәт ул аш-суга да оста иде. Шул менә бернинди шартлар булмаган, шунда ул очмаклар рәхәтле пешерәләр иде. Ашларны әйткәндә ягыннан. Аннан соң ул бик кунакчыл иде. Без укыганда бер педагогта укыдык. Профессор атаклы укытучы Зөләйха апа Хисмәтуллина классында без укыдык. Әйтер идем, анда да мөнәсәбәтләре укытучылар белән бик әйбәт иде. Зөләйха апа аңа өметләр баглый иде. Аның җырлавына, тавышына. Аннан соң инде аны дүртенче курста укыганда ялгышмасам, филармониягә Болгар группасына чакырдылар. Аннан соң инде ул сирәгрәк тора башлады безнең белән э, гастрольдә гастроль чит илләргә хәтле барып йөрде ул ысный вакытта аннан соң дәресләргә сирәк йөри башлады инде нишлисең инде гастроль булгач Ул, әлбәттә, мин әйтер идем, бөтен мөмкинлекләрен дә ачып бетерә алмыйча безнең арабыздан китеп барды. Минем өчен ул менә шок дип әйтимме, ничек инде менә шул ничә еллар буе бергә аралашкан кеше япь-яшь килеш шундый хәл булганын мин Истүгә бөтен күңелләр белән эшләп китте инде. Аны әйтеп аңлатып бетереп булмый. Шундый нәрсә бар бит инде бездә. Шундый җырчыларга исән вакытта ихтыяр биреп бетермиләр. Шуннан бу дөньядан киткәч кенә искә ала башлыйлар, менә тапшырулар әзерлиләр, эфирга чыгарып алалар. Менә исән вакытта күбрәк кирәк иде игътибар.

Нурәхмәт кайда да, Таисия кайда? Ә бу җиңүләр өчен Нурәхмәткә ниндидер хөрмәт күрсәтелергә тиеш иде бит. Ул үзенең сәнгате белән татарны күтәрде. Халкыбызның башка милләтләрдән ким-хур түгеллеген, ә бәлки әле өстенрәк тә икәнен раслады.
Аның турыда мин бик күп мәкаләләр яздым. Әмма Нурәхмәтне мөхәррирләр бик өнә бетермиләр иде. Нурәхмәт алтын медаль алып, Галаса России конкурсында җиңеп кайтканнан соң язып алып килдем бер гәҗиткә. Әй, без ул турыда хәбәр бирдек инде, диделәр. Әй, гарләнде шуңа Нур Әхмәт. Шул хәтле зур конкурста җиңеп тә, мин бер зур мәкаләгә дә лаек түгелмени, диде. Ул елны аның белән хатын-кызлар арасыннан Таисия Повали җиңгән иде. Шуннан берничә ел узгач, Нурахмәт белән очрашканнар алар. Таисия Повали сөйләгән, аңа фатир биргәннәр, атказанган артист исеме биргәннәр. Нурахмәт шул вакытта оялган әйтергә дөресен. Миңа да фатир бирделәр, ат казанган артист исеме бирделәр. Аннан соң президент әле машина да бүләк итте дип алдап кайтырга мәҗбүр булган. Әйтә алмый бит инде. Бер гәҗиттә лаеклы мәкалә дә чыгара алмадылар минем хакта дип. Иң кызыгы шунда, Нурәхмәт үлгәннән соң, аның үлеме хакында миңа берничә гәҗит мәкалә язырга тәкъдим итте. Кешенең Бәясен без исән чакта белмибез. Әгәр дә ул исән булса, Нурәхмәт теләсә кайсы илгә алып барып, теләсә кайсы публика алдында җырлатып, менә бу татарның чын эстрада җырчысы дип күрсәтердәй артист иде. Ул беркайчан да телевидениегә барып кереп, мине күрсәтегез әле дип әйтә алмады. Радиога барып кереп, мине ник җырлатмыйсыз, җырлатыгыз әле дип әйтә алмады. Гәҗитләргә барып кермәде, менә мин җиңдем, минем турыда языгыз әле дип. Миңа калса, ул әле татарга бик күп җиңүләр китерергә мөмкин иде. Тик ул җиңсен өчен бер нәрсә дә эшләнмәде. Бары тик аны җырчы буларак юк итү процессы гына барды. Аны мискинлектә 12 квадрат метрлы тулай тракта яшәттеләр. Аңа атказанган исемен дә бирмәделәр. Аны күрмәмешкә салышып үттеләр. Ә хаталарын, гаепләрен күрәләр иде. Ә кайсыбыз камил бу дөньяда? Шул ук языклы бәндәләр икенче кешенең гөнаһсын эзлиләр. Ә Ширик рук тапшыруын да, Голубой огонек тапшыруларын да татарча җырлавын, Мәскәүнең Кремль концертлар залын аягүрә бастырып алмагачларга биетүен беркем искә алырга теләмәде шул вакытта. Ә Нурахмәт җылы сүзгә бик мохтаҗ иде. Әмма аның турыда җылы сүзне без менә бүген ул үлгәч кенә әйтәбез. Аның турында фильм төшерәбез, аның турыда мәкаләләр яздык. Исән вакытта кирәк иде, әлбәттә. Татар җырчылары арасында иң зур җиңүләр яулаган Шул ук вакытта иң кадерсезләнгән җырчы да, мөгаен, Нурәхмәттер. Аның берәүгә дә кирәге калмый. Ә бит ул милләтебез күгендәге сүнмәс йолдыз, халкыбызның йөзек кашы булырга тиеш иде.
92-93 еллар булгандыр бу мөгаен. Болгар группасының бик гөрләп килеп чыккан чагы. Без һич көтмәгәндә, без дигәнем яшүсмерләр инде бу чакта, 15-16 яшьлек авыл балалары, хәбәр чыкты күрше авылга Болгар төркеме концерт белән килә икән дигән. Килде Нурахмәт, җырлады. Сәхнә тулы яшьлек иде, энергетикасы шул хәтле көчле иде аның. Бөтен төркемнең үзәгендә Нурахмәт балкып тора иде. Аның костюмнары, киемнәре, үз-үзен тотышындагы иркенлек, затлылык шул ук вакыттагы. Аның җиңеллеге, биюне җыр белән бик оста итеп катыштыруы безне тәмам әсир итте. Без бөтен тамашачы Бөтен зал, әлбәттә, инде гашык булдык Нурәхмәткә. Матур концерттан соң яшүсмер күңелендә шигырь туган иде. Сандугачка дип атала иде ул.
Мин чәчкәләр бүген илтәм сиңа, сөю телен белгән дилбәрләр. Алар сиңа яшь йөрәкнең зарын бер сер итеп сыкрап сөйләрләр. Мин чәчкәләр бүген илтәм сиңа, сандугачка алсу гөлләрем, кулларыңда гүя гөлләр түгел, ә йөрәгем шулай дөрләде.

Энергетикасы да кими, эчке куәте дә, рухи яктан да төшә барган сыман тоелды. Гаҗизлек бар иде аның образында. Ничектер кирәксезрәк тоя башлады бугай үзен. Смоленскида үткән Галаса-Россия бәйгесендә Нурәхмәтебез безнең алтын медаль яулап кайткан иде. Ләкин аны Казанда ничек каршы алганнар, фатирлар биреп, машиналар, чәчәкләр тотып түгел инде, нәкъ татарча әйтеп, Болгар төркеменнән эштән җибәреп. Филармония дирекциясе тарафыннан шундый вөҗдансыз бер гамәл белән каршы алалар аны. Салкын караш алга таба да дәвам итә Нурахмәткә карата ни сәбәпледер. Ахыр чиктә беркемгә кирәксез булып, бер генә концерт бригадасына да билгеләнмичә, эшсезлектән йөдәүләре, бөтенесе дә менә шулар чагылыш тапкан икән аның ул сәхнәдәге гаҗиз образында. Сәләтле кеше нечкә күңелле була. Ул үзенә карата күрсәтелгән тәкәллефсезлекне башкаларга караганда авыррак кабул итә. Ә инде аны озак вакыт тиешенчә бәяләми торсалар, үз эченә бикләнә, җәмгыятьтән кача башлый.
1989 елны консерваториядән эзләп таптыкмы, рәхмәт, Мөхәммәтҗан дигән. студентны. Пробный гастроль, обкатка дип атала инде ул. Чыгып киткән идек Сабага бер ун көнгә. Беренче концертта күргәчтен рәхмәтне мәрхүм Саша Холиков, звукооператор бар иде. Аның белән бөтен э, надеждалар рухнули. Бер көн узды, ике көн узды, Нурәхмәт күзгә карап алмашына башлады. В лучшую сторону. Менә нәрсә дип әйтәсем килә, ул Җегет бик тиз тотып ала торгый, бөтен движениеләрне, репертуарга кереп китеп, сәхнәне кулга алды тиз генә. Ун көн арасында без Нурахмәтне танымадык. Нурахмәт бик талантливый артист. Зур уңышларга без ирештек ул елларны. Без бөтен союз конкурсы лауреатлары булдык. Конкурстан соң безне чакырдылар Олимпийский комплекс. Анда Алла Пугачевалар, Газмановлар, Муромовлар белән общий концерт бирергә. Анда без Ассаламу алейкум дигән җыр белән чыгыш эшләдек. Безгә кадәр андый зур солянкаларга татар артистларының катнашканы юк иде. Татар җыры белән. Аннан соң безнең Нур Әхмәт белән җырлаган Җырлар Золотой фонд дигән э, всесоюзный радиода җырлары калды. Безгә күп аяк чала башладылар инде заманында. Әле җитмәсә, шуңа сансыз тормыш та өстәлә.
Мине Нурахмет Мөхәммәтҗан э, бригадасына эшкә билгеләделәр. Ахырда без аның белән шундый дуслаштык, хәтта ул миңа ике тапкыр кияүгә чыгарга тәкъдим дә ясады. Һәм э, менә менә шушы квартир, менә бу абыйлар әле минем Нурахмәт куллары белән ябыштырган абыйлар. Бик дус булып без яшәдек. Аның мәрхүмнең соңгы көннәренә хәтле. Беренче январ көнне шул Җиде белән сигез араларында башыма менә яшен тизлеге белән бер уй килеп китте. Ә Нурәхмәткә барып кайтсак дип. Ул как раз менә шул вакытта, шул сәгатьләрдә бит инде ул үтерелгән һәм менә ул аның ниндидер миңа карата бер ярдәм сорап Аллаһ Тәгаләдән җибәрелгән бер шундый фикерләр булгандыр. Әгәр дә исән булса, Быел Нурәхмәткә 45 яшь тулган булыр иде. Шул үтерелгән елны Нурәхмәт икенче январь көнне үзенең юбилеен сөйләшергә, Кукмарада уздырырга кайтырга тиеш иде. Әмма, кызганычка каршы, аның икесе көнне ул кайтты Кукмарага, әмма ләкин җир куйны астына керергә кайтты. Бу үтерүчеләрне таптылар, чыннан да ул ике япь-яшь малай булып чыкты. Суд процессларында беренче тапкыр булуым һәм мин һәрбер судтан шок белән чыга дирим. Монда кешене җафалап, җазалап үтергәннәр. Атып кына үтермәгәннәр бит, яки бер тапкыр пычак белән аны кыйнап, бөтенләй менә теге танымаслык хәлгә килеп, интектереп үтергәннәр һәм Ул менә шушы кешене иреккә чыгарып җибәрде. Менә шушындый хөкемдарларны ничек җир күтәреп йөри икән. Тугыз ел бирде, ә берсе чыгып китте һәм акланган менә шушы малай тәмәке төпчеген шушы шунда торучы туганнары, безнең журналистлар йөзенә атып бәреп китеп барды. Татарның талантлы бер җырчысы үтерелгән. Ә җәза тавык урлагандагы кебек кенә.
Ну, рәхмәт. Ул үзенең юлын тапкан, ул бик кирәкле биеклегенә дә күтәрелгән иде. Дуслары да бик күбие, дуслар арасында төрлесе бар ие, компанияләрдә бик веселый кеше бит ул, бердә салмыйча гына булмый, салгалый да иде. Ә мин аның теге исереп, егылып, Ятканнарын белмим. Ул вакытында концертларына бара иде. Мин аны берничек тә начар яктан салган итеп тә күз алдыма китерә алмыйм. Нурахмәтне юкка чыкты дип тә әйтәсем килми. Ул аны үзе дә шулай сизәдер, без дә шулай дип уйлыйдыр. Менә вакытлыча гына тукталып торды да, менә-менә Нурахмәт әле тагын Ургылып күтәрелеп китер шикелле иде ул. Үзенә дан дәрәҗәләр бирелмәвенә, бу бүлмәдә тулай торакта яшәп ятуына бик кимсенә иде. Аның шикелле җырчылар бит инде ничектер квартирлар бирелгән барсына да, инде исемнәр дә бирелгән. Миңа калса, аңа тиешле дәрәҗәсендә исемнәр дә бирелеп бетмәгән шикелле.
Зур талант иясе һәрдаим җылы сүзгә мохтаҗ була. Бары тик талантына су сибеп, үсендереп, исемнәр һәм дәрәҗәләр биреп, милләткә кирәклеген исенә төшереп тору гына аңа тормыш һәм иҗат дәрте бирә. Бары шунда гына аның таланты чәчәк ата. Нурахмәт Мөхәммәтҗанны исә бу үсештән мәхрүм иттеләр. Үтерүчеләр аның тормышына гына нокта куйды. Чынлыкта исә җырчыны көнләшү сәләтенә, җиңүләренә битарафлык күрсәтү аша күптән үтерә башлаганнар иде.
Туксан икенче елны бер чибәр артист Нур Ахмәтне күрдем. Шул вакытта гашык булды моңа. Ул монда шул бишенче катта яшәде. Мин икенче катта. Ничектер урамда бер күреп, э, танышып, сөйләшеп киттек. Кунакка безгә керде. Шулай иттереп ирешә башладык бер-беребезгә. Нәтиҗәсендә менә кызыбыз Лина туды. Кызым хәзер инде 9 класста укый. Музыкальный мәктәптә дә укый. Казан театр училищесына әзерләү курсларына актерлык факультетына керде быел.